א גוטן אוונט, היינט איז דאנערשטאג פרשת תצוה, שנת תשפ ד, מיטן אייבערשטנס הילף לאמיר לערנען דעם משנה יומי, מסכת תצוות, פרק א' משנה ב', און אזוי ווי נעכטן וועל מיר צוטיילן די משנה אין צוויי, און דורכגיין קודם די ערשטע חלק משנה און עס מסביר זיין און נאכדעם די צווייטע חלק משנה און דאס מסביר זיין. זאגט די הייליגע משנה שמעון הצדיק אומר שיעורי כנסת הגדולה דא איז דא אפאר ווערטער וואס דארף א הסבר וואס דארף אן ערקלערונג קודם כל אונז ווייסן מיר אז אין יענע צייטן האט מען זיך נישט געווארפן מיט קיין טיטלען און אז א תנא האט באקומען די טיטל הצדיק איז עס זייער א זעלטענע זאך און אונז וויל מען פארשטיין וואס איז פשט פון דעם צווייטע זאך איז וואס מיינט דאס משיעורי פון די לעצטע פון די איבערגעבליבענע און די לעצטע זאך איז וואס מיינט דאס כנסת הגדולה אבער אזוי ווי איין מוקדם און מאוחר בתורה, גיימער אויסדרייען די משנה און אונז גיימער גיין אויפן פארקערטן סדר. אונז גיימער קודם מסביר זיין וואס איז דאס כנסת הגדולה. כנסת הגדולה מיינט אין אונזערע שפראך וויאזוי אונז וואלטן עס גערופן א ועד הרבנים וואס האבן געפירט די דור. און דאס האט זיך אנגעהויבן פון די צייטן פון עזרא און נחמיה ביז די צייטן פון נאך שמעון הצדיק. מיט שמעון הצדיק האט זיך געענדיגט די תקופה פון כנסת הגדולה. דאס מיינט ס'איז געלאפן רוב צייט פון בית שני, ווי אונז ווייסן מיר אז עזרא און נחמיה האבן געבויט די בית שני, די בית מקדש השני, און שמעון הצדיק איז געווען א כהן גדול אויכעט, און ער איז געווען מער צום סוף פון בית שני. ס'איז דא זייער ווייניג אינפארמעישן איבער די אנשי כנסת הגדולה, אבער לויט די חזל איז געוועזן אין דעם אריינגערעכנט די לעצטע נביאים וואס דאס איז חגי, זכריה און מלאכי, אויכעט מרדכי צדיק פון מגילת אסתר וואס איז מיר באלד צוקומען, אבער לאמיר קודם צוריק גיין, וואס פאר א זאכן ווייסט מען קלאר אז די אנשי כנסת הגדולה האבן געטון, וואס עד היום הזה האט עס אן השפעה אויף אונז? די ערשטע זאך איז, אונז ווייס מיר אז זיי האבן געפירט כלל ישראל אין יענע צייטן, זענען געווען די ועד הרבנים, די צווייטע זאך איז, זיי האבן צוגעענדיגט און פארמאכט די תנך, דאס מיינט די תורה נביאים וכסיבים. איר זאלטס וויסן, ס'איז דא אסאך ספרים און ספרי קודש וואס מ'האט נישט אריינגעלייגט אין די נביאים וכתובים משום פארשידענע סיבות און לאו דווקא ווייל זיי זענען נישט געווען קיין גוטע ספרים און איינע פון די ספרים וואס מען האט נישט געוואלט ארייננעמען איז געוועזן טאקע מגילת אסתר וואס אויף דעם איז געווען א דיספיוט וואס אונז וועלן רעדן אין א מינוט ארום. על כל פנים די אנשי כנסת הגדולה האבן פארמאכט און באשלאסן וועלכע ספרים גייט אריין אין די גדר פון תנך. און מיט דעם האבן זיי פארמאכט די תנך. די נעקסטע זאך וואס די אנשי כנסת גדולה האבן געטון איז זיי האבן גוזר געווען און מסכם געווען די אלע גזירות וואס אונז רופן אן מצוות דרבנן. די נעקסטע זאך איז זיי האבן געשריבן א גרויסע חלק פון די נוסח התפילה וואס אונז דאווענען היינטיגן טאג. אונז האבן פריער געזאגט אז ס'איז געווען א דיספיוט ביי די אנשי כנסת הגדולה צו מען זאל ארייננעמען מגילת אסתר אין די נביאים און כתובים אדער נישט איז אזוי אין ירושלמי מסכת מגילה שטייט געשריבן אז ס'איז געווען א ערנסטע מחלוקת דארט שמונים וחמישה זקנים ס'איז געוועזן פֿינף און אַכציק זקנים און צווישן זיי איז געווען אפאר נביאים היו מצטערין על הדבר הזה דאס אז מרדכי ואסתר האבן באשלאסן אז ס'זאל זיין א יום טוב פורים זיי זענען געווען עגענסט איט. און זענען אויך געווען אקעגן דעם ארייננעמען מגילת אסתר צווישן די ספרי הכסיבים. למעשה די וואס האבן זיך קעגן געשטעלט אקעגן די יום טוב פורים און אקעגן ארייננעמען מגילת אסתר איז געווען א מיעוט, נאר דרײַסיק פון די אנשי כנסת הגדולה. טאקע פשט וואס עס שטייט אין פסוק אז די לעצטע פסוק פון מגילת אסתר, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש, גדול היהודים, איז געווען זייער גרויס ווייל מרדכי הצדיק איז דאך אויך געווען פון די אנשי כנסת הגדולה, אבער דא שטייט ווייטער א אינטערעסאנטע זאך, ורצוי לרוב אחיו, ער איז געווען אנגענומען ביי רוב פון זיינע ברידער, דאס מיינט ער איז געווען אנגענומען ביי רוב כלל ישראל. נישט גאנץ כלל ישראל האט מסכים געווען צו די זאך אז ס'זאל זיין א יום טוב פורים, און אז מגילת אסתר זאל זיין א חלק פון די כתובים. די אנשי כנסת הגדולה בעצם זענען די וואס האבן געשריבן די פרקי אבות, ממילא די גאנצע פרקי אבות וואס אונז גיימיר לערנען ביז ווען אונז ענדיגן די מסכתא, איז בעצם ווערטער וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן געשריבן. סאו קודם ווייסן מיר אביסעלע וועגן די אנשי כנסת הגדולה, און יעצט וועלן מיר גיין אביסעלע וועגן שמעון הצדיק. לאמיר דורכגיין קודם אינטערעסאנטע פאקטן איבער זיין לעבן. ווער איז דאס געוועזן שמעון הצדיק? לויט די גמרא אין מסכת יומא און אין נאך פלעצער פארשטייט מען פון דעם אז ער איז געווען כהן גדול פֿערציק יאר, דאס מיינט אז ער איז אריין אין קודש הקדשים, פֿערציק יאר פֿערציק יום כיפור'ס און ער איז ארויסגעקומען לעבעדיג וואס דאס קומט צו ווייזן אליינס אז ער געווען זייער א גרויסע צדיק ווייל אונז ווייסן מיר אלע אז טאמער א כהן גדול איז אריין אין קודש קדשים יום כיפור און ער געהאט די קלענסטע מחשבות פיגעל שוואכסטע מחשבה איז ער נישט ארויסגעקומען פון דארט לעבעדיג די פאקט אז שמעון הצדיק איז אריין פֿערציק יאר פֿערציק יום כיפור'ס אין קודש קדשים און ער איז ארויסגעקומען בשלום מיינט עס אז ער איז געווען גאר גאר א גרויסן צדיק. שמעון הצדיק ווערט אנגערופן הצדיק היינטיגע צייטן די ווארט צדיק איז א זאך וואס מען נוצט יעדער איינער, אבער בימים ההם אין יענע צייטן די ווארט הצדיק איז געווען זייער א זעלטענע טיטל, מען האט הצדיק איז באוואוסט אלס צדיק, סאו פארוואס הייסט שמעון הצדיק א צדיק? ס'איז דא אסאך וואס מען קען רעדן איבער דעם שמעון הצדיק און אסאך מעשיות צו דערציילן, אבער איך וועל נאר דא דערמאנען א באקאנטע מעשה וואס דאס ברענגט אביסל ארויס פארוואס מען האט אים גערופן הא צדיק דער צדיק. ס'איז דא די באקאנטע מעשה פון אלכסנדר מוקדן וואס איז געקומען קיין ירושלים חרוב מאכן די בית המקדש אין ירושלים, און ווען שמעון הצדיק וואס איז דעמאלטס געווען דער כהן גדול האט געהערט דערפון האט ער זיך אנגעטון מיט די בגדי כהונה גדולה און צוזאמען מיט אלע אידן איז ער געגאנגען אקעגן מקבל פנים זיין אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון האט געזען די צורה פון שמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו, איז ער אראפ פון זיין וואגן און ער האט זיך געבוקט פאר אים, יעצט מוזטס פארשטיין אז דאס איז געוועזן זייער א מורא'דיגע זאך, בכלל א קעניג ביקט זיך נישט פאר א מענטש וואס איז נישט קיין קעניג, שמעון הצדיק איז נישט געווען קיין קעניג, אפגערעדט ווען די רעדסט פון א גוי'אישע קעניג, און נישט סתם א קעניג, א קעניג וואס האט געפירט די גאנצע וועלט, ער איז געווען די גרעסטע קעניג אין זיינע צייטן, זאל ער אראפגיין פון זיין וואגן און זיך ביקן אין פראנט פון זיינע סאלדאטן פאר א איד וואס קומט אקעגן איבער אים אן קיין געווער, און לאמיר נישט פארגעסן ער איז געווען אויפן וועג חרוב צו מאכן די בית המקדש ווי שמעון הצדיק איז געווען כהן גדול. און מ'האט אים טאקע גלייך געפרעגט, אמרי לוי זאגן די חזל, די מענטשן פון אלכסנדר מוקדון האבן אים געפרעגט, מלך גדול כמותך, א גרויסע קעניג ווי דו, ישתחווה ליהודי, ווי זי זאל זיך גיין בוקן פאר אזא מין איד? האט אלכסנדר מוקדון געענטפערט א מורא'דיגע ווארט, אמר להם האט ער זיי געזאגט, דמות דיוקנו של זה, די צורה פון דעם איד, מנצחת לפני בבית מלחמתי, יעדע מלחמה וואס איך בין מנצח, זעה איך פארדעם די צורה פון דעם איד, און ממילא וויבאלד דער איד איז דער וואס איז מנצח מיינע מלחמות בוק איך מיך פאר אים. אבער וואס איז טאקע פשט אז אלכסנדר המוגן האט געזען די צירוף פון שמעון הצדיק אין פראנט פון זיינע מלחמות? ווי קומט דער צדיק שמעון הצדיק דער כהן גדול זיך אריינצומישן אין מלחמות וואס אלכסנדר המוגן האט געפירט אין די אנדערע עק וועלט וואס האט לכאורה נישט געהאט קיין שום שייכות צו אידישע קינדער? נאר דער ענטפער איז אזוי, אין ספרים הקדושים שטייט א מורא'דיגע זאך. אז כביכול צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, כביכול דער רבונו של עולם טוט זיך שואל עצה זיין מיט די צדיקי הדור, און אין יעדע דור איז דא איין צדיק וואס ער איז דער צדיק הדור, וואס ער איז דער גרעסטער צדיק, און ער כביכול געבט די לעצטע דעסיזשען, אוודאי אונז ווייסט מיר אלע אז דער רבונו של עולם האט נישט קיין שותף, ולא מנין ולא מקצות סיין דער רבונו של עולם טוט אלעס אליינס ער פירט די גאנצע וועלט אליינס אבער נאך אלץ וויבאלד דער רבונו של עולם האט ליב צדיקים איז ער זיך שלייצען מיט זיי און צווישן זיי איז דא דער צדיק הדור נו דער צדיק הדור נישט נאר געט דעסיזשענס און געט זיינע מיינונגען אויף זאכן וואס זענען נוגע צו כלל ישראל נאר אפילו זאכן וואס זענען נוגע צו די גאנצע וועלט ממילא פון דעם זעהט מען די פאקט אז שמעון הצדיק זיין די מיסדי יקנו איז געווען אריינגעמישט ביי אלע מלחמות פון אלכסנדר מוקדן מוז זיין אז ער איז געווען די צדיק הדור און ממילא קען זיין פאר דעם האט מען אים גערופן הצדיק דער צדיק די צדיק היודע די צדיק הדור. אין ירושלמי מסכת סימן פרק ו' שטייט אזוי אלע צייטן וואס שמעון הצדיק האט געלעבט און ווען מען האט ארויסגעשיקט דעם שאול לעזאזל, איז דאך באקאנט, דער כהן וואס האט ארויפגעטון די שאול לעזאזל, פלעגט ווארפן דעם שאול לעזאזל פארקערטערהייט, און די משנה זאגט אז ווען דער שאול לעזאזל איז אנגעקומען אינמיטן פון די בארג, איז ער שוין געווארן אזוי צעשמעטערט און צעשפליטערט, און פארטיג. און ס'איז דאך באקאנט אז ציגעלעך זענען די בעסטע, די גרעסטע טשעמפיאנס אין קריכן אויף בערג, פון סיי וועלכע אנדערע באשעפעניש אויף דער וועלט. און דער פאקט אז מ'ווארפט אראפ א ציגעלע פון א בארג, און ווען ס'קומט אן האלב פון די בארג ווערט ער צעשפלעטערט, איז א סימן אז ס'איז א העכערע זאך דערין, ווייטער אויב ווערט ער נישט צושפלעטערט איז א סימן אז דער רבונו של עולם כביכול נישט אזוי צופרידן פון אידישע קינדער. זאגט דער ירושלמי מסכת יומא פרק ו', כל ימיו שהיה שמעון הצדיק קיים אלע יארן וואס שמעון הצדיק איז געקומען גדל, אז מען האט אראפגעווארפן דעם ציגעלע, ווען ער איז אנגעקומען האלב פון די בארג, איז ער געווארן אייוועלען אייוועלען, און עס איז געווען א גוטע סימן אז דער רבונו של עולם האט אנגענומען די תפילות פון אידישע קינדער, זאגט דער ירושלמי ווייטער, מי שמס שמן הצדיק, פון ווען שמן הצדיק איז אוועק, היו בורח למדבר, האט דער ציגעלע איבערגעלעבט דאס אראפווארפן די בארג, און ער פלעגט אנטלויפן צו די מדבר, והסרקין אוכלין אותו, און די סרקין, עפעס א געוויסע גרופע פון ווילדע מענטשן וואס האבן געוואוינט דארט, האבן אים געכאפט און אים געגעסן. נאך א שטארקע מורא'דיגע זאך וואס געברענגט אין מסכת סיום אין דף לט עמוד ב', אונז ווייסן מיר אלע אז אין בית המקדש פלעגן די כהנים ארויס זאגן דעם שם המפורש, א זאך וואס אונז זאגן מיר נישט היינט. ווען האט מען עס אויפגעהערט צו זאגן? מען האט עס אויפגעהערט צו זאגן ווען שמעון הצדיק איז אוועק, ווייל די כהנים האבן געשפירט אז איינמאל דער גרויסער צדיק שמעון הצדיק איז שוין נישט דא, האבן אונז שוין נישט די כח און די זכות און די זכיה ארויסצוזאגן דעם שם המפורש, און זיי האבן אויפגעהערט צו זאגן דעם שם המפורש. א אינטערעסאנטע זאך איז כדאי אנצומערקן פאר אונז גייען ווייטער אז ס'איז דא אסאך וואס זאגן אז ס'איז געוועזן צוויי שמעון הצדיק'ס, צו נישט יעצט אריינגיין אין די נושא, שמעון הצדיק ליגט אין צפון פון אלטשטאט ירושלים. און צו מיר אנהייבן די צווייטע חלק משנה, הי' הוי אומר, שמעון הצדיק פלעגט זאגן, שלושה דברים העולם עומד, אויף דריי זאכן שטייט די וועלט, אויף דריי פילערס, אויף דריי זוילן שטייט די וועלט, על התורה, על העבודה ועל גמילות החסדים. אונז זעמיר באלד מסביר זיין וואס דאס מיינט על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, אבער אונז מקוים זיך צו באציען צו די דריי ווערטער הי הוי אומר, ס'וואלט דאך געקענט שטיין שמעון הצדיק אומר, אז הי הוי אומר, וואס איז פשט פון די לשון? און מ'זעט די לשון אויך שפעטער ביי די תנאים, ווייטער אין פרקי אבות, אזוי ווי מפרשים זאגן נאך, אז ס'איז דא צוויי סארטן וועגן וויאזוי א מענטש זאגט פאר אנדערע מענטשן וואס צו טון, ס'איז דא איינער, וואס זאגט מוסר, אבער ער אליינס איז נישט מקיים וואס ער זאגט. אבער אונזערע צדיקים, אונזערע רעבעס, ווען זיי האבן געזאגט עפעס, זענען זיי עס אליינס געווען, זיי האבן עס אליינס געטון, זיי זענען געווען די ערשטע וואס האבן עס מקיים געווען. און דאס איז פשט פון די לשון הי' היו, ער איז געוועזן אומר וואס ער זאגט, הי דיד איט, און ער האט געלעבט מיט דעם א גאנצן צייט, דאס איז ער געווען. איך האב געזען א צווייטע גמרא וואס לכאורה איז זיך סותר מיט די משנה, ס'איז דא א גמרא אין מסכת חגיגה, דף י ב עמוד ב', זאגט די גמרא אזוי, ר' אליעזר בן שמעי' אומר, ר' אליעזר די זון פון שמעי' זאגט, על עמוד אחד הוא עולם עומד, די וועלט שטייט אויף איין זאל נישט אויף דריי אזוי ווי אונז האבן יעצט געזען פון שמעון הצדיק, וועלכע זאל איז דאס? די צדיק שמעון, די זאל אויף וואס די וועלט שטייט איז צדיק. שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק אין משלי, די צדיק יסוד העולם. לכאורה איז עס א סתירה צו וואס אונז האבן יעצט געלערנט, דא שטייט שלושה דברים העולם עומד, און דא שטייט אז ס'איז איין עומד. נאר דער ענפער איז אזוי, בעצם די ביידע מאמרי חזל איז איין זאך, ביידע זאגן די זעלבע זאך, אלי ואלי דברי אלקים חיים, דהיינו, א צדיק אזוי ווי שמעון הצדיק וואס האט געטוהן אלע דריי זאכן צוזאמען הי הוי אומר ער איז געוועזן וואס ער האט געזאגט ממילא האט ער פארקערפערט אין זיך אלע דריי זאכן איז ער געוועזן די עמוד אויף וואס די וועלט איז געשטאנען. צו ממשיך זיין די משנה, די וועלט שטייט אויף דריי זאכן, תורה עבודה גמילות חסדים. תורה, זאגט דער באטאניר ר פארוואס שאילו מלא לא קיבלו ישראל את התורה, ווען נישט די אידן וואלטן אנגענומען די תורה שפעטער ביי בארג סיני וואלט לכתחילה נישט באשאפן געווארן שמים וארץ, אזוי ווי די פסוק זאגט אם לא בריתי יומם ולא היו לוחיקי שמים וארץ לא שמתי, און אויף דעם וועל איך דערציילן צוויי אינטערעסאנטע זאכן, די ערשטע זאך איז, אונז ווייס פון דער חלה היינטיגע צייטן דא איז א מושג ווי שיבת מרדכי הצדיק, אבער אין אמאליגע צייטן איז דאס נישט געווען, און אמאל עס איז געקומען פורים האט קיינער נישט געלערנט, יעדער געווען ביזי מיט די מצוות היום, איז געווען איין איד וואס האט יא געלערנט, מחליט געווען אז די וועלט קען דאך נישט שטיין אן קיין תורה, אפילו נישט איין רגע, ממילא אזא טאג וואס יעדער איינער איז ביזי מיט די מצוות היום און קיינער לערנט נישט, מוז דאך איינער לערנען, פלעגט ער זיך אריינזעצן אין בית מדרש לערנען. און אין הימל האט מען מורא'דיג הנאה געהאט פון דעם, און מען האט אויסגערופן אז דער איד וועט באקומען א גרויסע מתנה פאר דעם, א זון וואס וועט באלייכטן די וועלט מיט די תורה, און דער זון איז געווען דער הייליגער רבי ר' הערשל וואס האט געמאכט די ספר חנוכת התורה. די צווייטע אינטערעסאנטע זאך, אונז ווייסן דאך אלעס ס'איז דא איין טאג אין די יאר וואס מ'לערנט נישט ניטל, אבער ס'איז דא אין דעם אפאר שיטות, אפאר מנהגים, די קהילה פירט זיך אזוי, די קהילה פירט זיך אזוי, סאו זאגט מען אז ס'איז נאך א מזל אז ס'איז אזוי, ווייל ווען נישט, ווען ס'וואלט נישט געווען קיין מחלוקת ווען ניטל איז, וואלט מען דאך איין טאג אין די יאר נישט געלערנט, ס'וואלט דאך געווען א גרויסע חורבן, סאו נאך א מזל אז ס'איז דא אפאר ניטלעך, אזוי איין קהילה זיכער לערנט, סאו אויף דעם טייטשט מען אריין בדרך מליצה מנהג ישראל, דאס אז ס'איז א מנהג ישראל אז דער איד פירט זיך א נטלת דעם טאג און דער פירט זיך א נטלת יענעם טאג איז תורה היא, אונטער דעם שטייט די תורה, די תורה האט דאס ארלעדיגט, ער האט ארלעדיגט אז ס'זאל זיין אזא מנהג ישראל ווייל אז נישט וואלט דאך די וועלט נישט געקענט שטיין. יעצט גייען מיר גיין צו די נעקסטע זאך אלא הוא עבודה, דאס מיינט עבודת הקרבנות, ווייל ששטייט אלא מלא ווען נח וואלט נישט מקריב געווען קיין קרבנות וואלט דער אייבערשטער נישט געשוואוירן אז ער גייט מער נישט ברענגען קיין מבול אויף די וועלט, פון דעם זעט מען אז די וועלט שטייט אויף קרבנות, און די סיבה איז פשוט, וואס איז געווען אמאל קרבנות? א איד האט געזינדיגט, איז ער געגאנגען איבערבעטן מיטן אייבערשטן, איז געווען א קרבן, א איד האט געוואלט דאנקן דעם אייבערשטן, קרבן, אדער סיי וועלכע אנדערע קרבן. אין היינטיגע צייטן איז נישט דא קיין קרבנות, די עבודה פון טבילה האט איבערגענומען די עבודת הקרבנות, און טאקע ביים דאווענען זאגט מען א גאנץ צייט והוא שעשה בעבודה, אונז רעדן מיר א גאנצן צייט פון די עבודה ווייל דאווענען איז די עבודה, און די פוינט איז אז ווען א איד קומט אין בית מדרש אריין דאווענען דארף ער וויסן א מורא'דיגע זאך, אסאך מאל קומט א מענטש דאווענען צום אייבערשטן ער גיסט זיך אויס דאס הארץ און ער גייט אהיים און נישט אייביג ווערט ער געהאלפן גלייך, נישט אייביג זעט ער די ישועה גלייך און ער פילט א זאך פון וואס האב איך אויפגעטון. דארף מען וויסן די עצם זאך אז דו ביסט געגאנגען דאווענען האסטו שוין עפעס אויפגעטון, ווייל די וועלט שטייט אויף עבודה, די וועלט שטייט אויף דאווענען, און די פאקט אז דו ביסט יעצט געגאנגען דאווענען האסטו שוין א חלק אין דעם, האסטו שוין באקומען שכר פארן אונטערהאלטן די וועלט. מען זאגט נאך מער, עבודה איז אויכעט מידות טובות, שבירת המידות, ארבעטן אויף די מידות, ווייל וואלט ווען נישט געארבעט אויף די מידות וואלט דאך געווען א חורבן אויף די וועלט, וואלט געווען איש רע חיים בלעו. און טראכטס א מינוט אריין, ס'איז זייער שווער צו זאגן די ווארט איים סארי, מענטשן האבן זייער א גרויסע פראבלעם מיט דעם, באט טראכטס אריין ווען מענטשן וואלטן גרינגער געזאגט איים סארי, וויפיל חרבונות, וויפיל צרות אין די וועלט וואלטן געקענט מונע זיין מיט די צוויי ווערטער איים סארי, זיי מיך מוחל כ'האב געמאכט א טעות. סאו דארף מען וויסן אז שבירת המידות, בעטן איים סארי, די עבודה אויף דעם שטייט די וועלט, און מיט דעם קען מען ראטעווען וועלטן. צו באציענדיגן ווייל גמילות חסדים שטייט אויך אויף די וועלט וואס שטייט עולם חסד יבנה און אין דעם גייט אריין משמח זיין חתנים ניחום אבלים ביקור חולים און אזוי ווייטער די אלע זאכן וואס די באטעניער רעכנט אויס. יעצט לכאורה פרעגט זיך א קשיא פארוואס די אייבערשטער נישט קענען באשאפן די גאנצע וועלט אז יעדער זאל זיין רייך? אלע זאלן זיין צופרידענע מענטשן, אלע זאלן זיין געזונטע מענטשן, מען זאל נישט דארפן געבן צדקה, מען זאל נישט דארפן גיין אין שפיטאל העלפן אידן, פארוואס די אייבערשטער האט געמאכט אז עס איז דא אידן וואס דארפן צוקומען צו איינער דעם צווייטן, און עס איז דא אידן וואס זענען די געבערס, עס איז דא אידן וואס זענען די נעמערס, פארוואס איז דאס אזוי? נאר די אמת איז אז אזוי ארבעט די וועלט, די וועלט איז א איקאסיסטעם, און מען זעט עס אפילו ביי די נעיטשער, ביי די חיות, אז יעדע זאך וואס איז דא אויף די וועלט לייגט צו צו די קיום העולם, און ווען די זאך וואלט נישט געווען וואלט געווען א חורבן. אונז האב נישט יעצט אריינגיין אין די אלע דיטעלס ס'איז א שמועס פאר זיך, אבער ווער ס'קען זיך אביסל אויס אין נעטשער ווייסט דאס אז חס ושלום טאמער ס'ווערט א געוויסע ספישי א געוויסע חיה ווערט אויסגעשחטן קען עס האבן א גרויסע השפעה אויף די גאנצע געגנט, אדער לאמיר זאגן ס'זאל זיין אן אינוועידעוו ספיסי, עס מיינט מ'זאל אריינברענגען א חיה וואס באלאנגט נישט דא, מ'ברענגט אים אריין אין די געגנט קען ער אנמאכן חרבנות. סאו די גאנצע וועלט האט די אייבערשטער אזוי באשאפן אז איין זאך איז קאנעקטעד צום צווייטן און ממילא דאס אז ס'איז דא ארעמע לייט און דאס אז ס'איז דא עשירים דאס איז דא אידן וואס דארפן צוקומען און ס'איז א גלגל החוזר אזוי ווי די וועלט איז רינדעכיג דאס איז די וועלט די וועלט איז רינדעכיג און איינער ארבעט מיטן צווייטן און ממילא ווען א איד טוט חסד זאל ער וויסן אז ער האט א חלק אין די קיום העולם זאל די אייבערשטער העלפן אז אין די זכות פון די דריי זאכן תורה עבודה גמילות חסדים זאל מען זוכה זיין צו אלע גוטע זאכן. א גוטן טאג.